Химин оҕуруотап аатын хотурдааҕыт аҕай хонуктааҕыта бэйэтигэр иҥэриммит саха куруусталларын уопсастыбаннай түмсүүтүгэр уонна Химин оҕуруотап Химин оҕуруотап төрөөбүт-үөскээбит болтоҥотун оскуолатыгар нэһилиэгэр бу эппиэтинстээх үлэҕитигэр улахан ситиһиини баҕарабын. Уонна чопчу оскуолаҕа ити Римма Романовна эппитигэр кыттыһан Баһана быһыытынан эттэххэ, кырдьык эһиги бу ноҕуруотап аатын сүгэн оскуолаҕын таһыгар паантынньык эрэ буолбакка, тыл култууратыгар били атын оҕолор атын оскуолаттан кэлэн холобур ылар оскуолалара буолан эбитэ буоллар ол үчүгэй буолуо этэ. Быраҕыллар эрдэ тылы кэтэрдэр диэн холобур оҕолортон киирэн анаан-минээн ахабыт оруолу атаатыбыт. сахалыы да эппиттээбэттэр. Ол наһаа улахан элбэҕэ этэ. Итиннэ билигин бэйэбитигит туһунан эттэххэ, тэрээһиҥҥэ буолустарга тохтуоҕум. Биһиги тыл сэбиэтигэр урут өттүгэр хайысхаларынан нуучча тылыгар, саха тылыгар уонна хотугу сытар тылларыгар үлэлиир бөлөхтөрдөөх этибит. Ол бөлөхтөрбүт үлэтин сөргүтэрбит эбитэ буоллар, Тыа сирин бэлиитигэ диэн мунньах ыытар мунньахтарбыт, онон үтэни хайысхаларбыт чопчуланар, уонна хаачыстыбалара үрдүөхтэрэ диэн хамаһыыларбытын хапкырыам диэн этиилэхпит. Итини сэргэ ити орфография боппуруоһугар, тиэрмин боппуруоһугар эмиэ хокуон боппуруоһугар этэттик, чөкө хамаһыылары тэрийэн биэриэххэ оччотугар ити улуустарга тэриллиэхтээх

Сүүрбэ ити оту тыллаан стратегия тыл билэрбитэ онно көстүбэтин кэлиэтэ. Онно үчүгэй баата көстөһүбүрөк буоллахпытына, биһиги үлэлиир, үктэнэр, хаччыланар механизммыт устук баҕай буолуо. Онон бу программабытын олохтуур суохха наада итиэннэ ол стратегияҕа хайдах киирэн, ханныкытыгар, хайсаргытыгар сөптүү бэһэн, маркатыйбытын, торумнуурбутун эбэтэр эбии ханыгар документ ылымыахтаахтыкка күүтүөхпүтүн наада диэн көрүбүт. Итиэннэ үлэбитис хоһооноругар көрдөххө, биһиги былырыын күһүн Филолкистия форум резолюциятын ылынан бараммыт, бэсисиэна үчүгэй баатыр буолуохпутугар эбии билигэр көрүөххэ баар этэ. Оччотугар биһиги туох баар тылларбытын барытын көрөбүт. Биһиги государственнай тыллаахпыт, биэс официальнай тылбыт улаата тыллааҥҥа былааммытыгар бары баар буолуохтаахтар дуу, хайдах көтүрүү көрүһүөххэ наада. Былыргы инник туругунан былааммытыгар нууччатыла киирбэккэ сылдьар. Быйылгы мунньах тыаларгар киирбэккэ сылдьыахха наада диэн. Уонна ити икки тылланыы, элбэх тылланыы боппуруостарын эмиэ көрүөхтээхпит курдук саныыбын. Оттон быһылааҥҥа киирбит боппуруостартан ити ходуһуһуктар тылларыгар театр тылы боппуруоһун көрүллүүтүк бэчэтийэн туохха атырдьах ыйыгар көһөрүлбүтэ ити буоллар үчүгэй буолуота. Атырдьах ыйыгар юкидирскай тылы это единика сылдьар единика итиннэ кыһалҕалаахтар улахан эбии букула киллэриэхтэрин баараллар билин буола букубаар тугун проектын оҥоро сылдьар Бөлөхпө ол проект хара туруорсар, олонтон наһаа тутулуктаах үлэлэри хамсыыра. Уонна туппутугар, былааммытыгар күһүн аны күһүн ыытыахтаах республика идеятынан, инициативатынан тэрилинэн эрэр Адрин Арассыыйатааҕы фотоомуннуктарга аналлаах били иэспитин эниэтин бэлэхтик иһит буолуо. Ону былааммытын үстүчүөтүк көрүөҕүҥ диэн этиилээхпин.